Без авылга кайтабызмы? Или син миннән китәргә җыенасыңмы? Не дождешься? И вообще, Җәүткәем, авылга бит буш кул кайтып булмый. Бераз гына күчтәнәчләр алдым инде. Бераз Зөлфиякай, күпме аңлатырга була сиңа, җан кисәгем, бераз болай булмый ул! Нәрсәләр тутырасың сез янда? Яртысы менә бер нәрсәгә кирәкмәгән әйбер. Әйдә жюри генә бүген ревизия ясыйк әле. Әйтеп торам бит. Менә күзгә иң беренче күренгәне Зөлфиякай. Ипей. Зөлфия әйт әле миңа зинхар. Кем инде авылга ипи алып кайта? Әниең бит үзе ике көнгә бер сала. Соң бу бит бүтән шәһәрнеке, между прочим. Шәһәрнеке? Ну, безнең авыл оныннан ясалган. Ә авылдан шәһәргә кайтканда, син авыл ипие күтәреп кайтасың, Зөлфиякай. Что за круговорот? Ярар, Зөлфиякәй, бер әйбер дә әйтмим, ипигә сүз әйтергә ярамый. Киттек дальше. Зөлфия. Бәреп утырам мин сине хәзер. Зөлфия! Кем инде менә мондый әйбер авылга алып кайта? Нигә? Инәңнең бәлешенә! Атаң бит дүрт сыер тота, дүрт! Әле бабай зарлана сыерлар көтүдән кайтмый дип. Конечно, кайтмый. Аңлыйм мин ул сыерларны, ул мескен сыерлар көне буе интегеп кояш астында көтүдә йөри. Кигәүннәр талый, көтүче чабыркысы белән суга, үгез атланырга гына тора. Кайткач бер сәгать интектереп имееңнән тартсыннар. Ә Зөлфиякәй, шушы сугыш кырыннан кайткан сыерның чыраена төкереп, фифочка шәһәр катыгыча. Син ул сыерның рәнҗүе сиңа тияр дип курыкмыйсыңмы? Җитәр инде, Җәвиткәем, зарланма әле. Зарланмассың монда, менә монысы кемгә, нәрсә бу? Ә менә бу аръяктагы Фәридә бигә күчтәнәчкә комфит. Фәридә бигә 85 яшь Зөлфия. Шуннан. Аның авызында бердән бер теше. Теге боулингтагы кебек бөтен кеглилар ауган, берсе генә калган. Һәм Зөлфия кай тырыша, тырыша шуны бәреп төшермәкче була Фәридә бигә каткан карамель кимертеп. Аптырагансың икән, Җәүткәй, ул бит аны кимермәй. Сура гына. Менә шул сура гына беткән инде аның тешләре. Киттек дальше. Зөлфия, мин сиңа күпме әйткәнем бар, җыен тузга язмаган әйберләр алма кибеттән дип. Менә бу нәрсә бу? Шебек үтергеше. Зөлфия, моның белән нәрсә үтереп буласың? Моның белән кайда үрелеп була? Бабай бит үзе менә дигән галүш табаныннан ясый. Яисә камердан кисеп. Менә үзең берни дә белмисең инде. Ачуланган буласың. Озыная бит ул. Озын айган әйберне яратасың инде син. Дурачок. Әк җәмәгать мелкий товарлар дәвам итә карап торам, дис беләр. Ә менә болар Җәүткәем күршәбиләрне тарата. Вот менә монсы дөрес Зөлфиякәй. Алай сабит күршедә Марый авылы, мало ли что. Торсын, киттек дальше. Менә бар бик күш дитсем әле бу. Ә менә монысы инде үзебезгә. Шашлык кыздырабыз. Ана шашлыгы да бар 7 кило. 7 кило Зөлфиякәй. Ә ник алай күп? Соң күршеләрне чакырабыз. Точно, күрше әбиләре. Күз алдына китерәм Зөлфәгә, күрше әбиләрен кунакка чакырып, бакчада тезеп утыртып, дисбеләрен тоттырып, кәмфитләрен суыртып, шәһәр ипие белән Шушы Барби күшницада озыная торган шыбын үтергече белән җилләтә-җилләтә хәләл дуңгыз ите кыздырабыз. Әзрәк башың эшлиме синең Зөлфия, юкмы? ә? Кая монда логика дигән әйбер синең? Хөрмәтле дуслар, мин әле күземә күренә дип торам. Ник кәймә син аны монда тыктың, Зөлфиякай? Мин бит аның бер парын югалттым. Санда дидем, монсын чүплеккә ыргытырга куштым. Ник кәймә авылга алып кайтырга тыктың син? Нәрсәмә ул авылга бер әйбер, бер коньки? Хаттырый абыйга бит ул. Аның бит Бер аягы юк. Син инде ул Гаптри абыйны конькида шудырып, вообще аяксыз калдырмакчы буласың. Җәвиттәем, күңелеңне киң тот, яме. Әле ике шифонер белән креслолар да бар. Ну, нигә Зөлфия сыныйсың син мине, әйт әле зинхара. Соң Сәүдә, бөтен кеше бит кирәкмәгән әйберләрен ауга кайтарып ташлый. Карап торам да, Зөлфиякәй, әллә үзеңне дә илтеп атырга инде. Хөрмәтле дуслар, күреп торасыз әле, монда минем ачуны китереп тора сектор приз ике капчык. Стоп! Дәшмә. Моны хәтта биредәге тамашачылар да әйтеп бирде дип уйлыйм. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле туганнар, хөрмәтле студиябез кунаклары, сезнең алкышлар белән башваткыч уенын башлыйбыз! Сорау. Авылга кайтасы капчыкларга Зөлфиякәй нәрсәләр тутырган? Иң беренче сулдан уңга җәмәгать җиде хәреф. Шушы капчыкларның берсендә

Һәм Зөлфиякайның бөтен авылдагы туганнары безгә пычрак керләрен җибәрәләр. Ник бер порошокка акча бирсеннәр? Киттек дальше, җәмәгать. Өстән аска. Авылдан бәрәңге алып кайткан буш. Әлбәттә, капчык эчендә капчык. Нәрсә ташыйбыз инде тагын? Киттек дальше, иң җиңелләрнең берсе җәмәгать. Эш гарәп уртасында П малларга каткан! Дөрес, дөрес, ә каткан ипимез дә җитәрлек, чөнки җәмәгать шәһәр ипиеннән кала, авыл ипиен шәһәргә алып кайтып, шәһәрдә аны катырып кире илтәбез. Һәм иң соңгысы җәмәгать. Теңкәмә үткән әйберләрнең берсе. Егерме өч хәреф. Егерме өч хәрефлек сүз җәмәгать. Иң кыйммәтле әйбер шулай бит Зөлфиякәй. Авылга кайтканда алтыннан да кадерле, өстенә утырырга ярамый. Кадерләп кенә илтәбез ул җәмәгать. Авылдан йомырка алып кайтыр өчен Кемдә нинди тәкъдим? Егерме өч хәреф. Менә кемдер контейнер ди, кемдер коробка ди. Мин төгәл сүзен белмим аның җәмәгать, мин болай дидем. Күкәй формасындагы картон! Алкышлар, алкышлар, алкышлар җәмәгать бүгенге бәйгенең җиңүчесе сез һәм мин Шавит Шакира!

Авылга кайткан саен мине шулай җылатасың. Уф, Алла. Зөлфиякай, ник җылыйсың син? Алдыйны җан кисәгем, уйнап кына бит. Алды сиңа. Соң Зөлфия, мин әзрәк синең башың эшләмәсме дим. Авылга кайткан саен мине җылатасың ди. Зөлфиякай, бөтенләй бер хатын-кыздан тора гаиләдә. Синең үзеңнән тора, син бит үзең җылап җибәргәнче мине котыртасың башта. Менә котыртма бер әйбер дә булмас, Зөлфия, кара күпме әйбер. Безнең бит исеңә төшерер машина КАМАЗ түгел. Обычный легковушка сыймый бит Зөлфиягә, шифонер кресло бар дисең әле, сыймай. Сыярга тиеш. Сыймаса сыйдыр. Менә җәмәгать хатын кызга нәрсә дип әйтәсең? Ризалашырга гына кала. Минеке белән тим були. Зөлфиякай сыя. Сыя? Сыя Зөлфиякай. Син дигәндә сыя җан кисәгем. Балаларны попутка белән чыгарып җибәрсәк, сыя. Әле кулларына шушы ике капчыкны да тоттырырбыз. Чөнки авылга үзең әйтмешли, буш кул белән кайтырга ярамай!